Jina Kenneth Kassar, Senior Curator għal Palas tal-Inkwiżitur. U llum se nkun qiegħed nitkellem magħkom fuq uħud mill-aktar oġġetti għal qalbi mill-Palas tal-Inkwiżitur. Finds tal-porċellana li għamilna ġejjin mis-seklu tmintax. Hija kien diffiċli għalija li nagħżel oġġett wieħed, infatti ma rnexxilix u għażilt frammenti tal-porċellana mis-seklu tmintax li nstabu fil-Palazz tal-Inkwiżitur minn żewġ settijiet. Jiena nikkunsidra lili nnifsi fortunat illi qed naħdem f'ambjent bħalma huwa da, l-Palazz tal-Inkwiżitur, illi minn fost il-palazzi, minn fost il-binjiet li għandna Malta, żgur huwa wieħed minn dawk li l-aktar għandu informazzjoni, u dan nibbażawh fuq tliet sorsi ewlenin. Qabel xejn hija l-binja nnifisha illi fortunatament salvat prattikament intatta. Għandna wkoll ix-xorti illi għandna arkivji sħaħ ta' dokumenti illi mhux biss jitkellmu fuq l-Inkwiżizzjoni u allura l-qorti spiritwali fis-seklu sbatax u tmintax, imma jitkellmu ħafna wkoll fuq il-ħajja f'dan il-palazz innifsu, jiġifieri x'kien qed jiġri f'dawn il-ħitan, bejn dawn il-ħitan ta' dan il-palazz. Għandna wkoll l-arkeoloġija li kull ma jmur qed ittina ħafna aktar informazzjoni dwar il-ħajja hawnhekk u meta tara li allura dawn it-tliet sorsi qegħdin jaqblu, dik hija tagħmel minna stampa u narrattiva mill-aktar interessanti għaliex fiżikament b'idejna qegħdin immissu oġġetti li kienu jmissu l-inkwiżituri nnifishom meta kienu qegħdin jgħixu ġo dan il-palazz. Jien għażilt hawnhekk frammenti minn żewġ settijiet tal-porċellana. Nibdew b'dan is-sett tal-ikel li huwa ċar, anke grazzi għar-riċerka li għamel kollega mis-sezzjoni tal-arkeoloġija Nathaniel Cutajar, Illi dawn huma sett tal-ikel ġejjin minn Doccia, reġjun fit-Toskana, minn kumpanija magħrufa bħala Ginori li għadhom attivi fil-porċellana sal-ġurnata tal-lum. U mir-riċerka li sar jidher illi dan id-disinn huwa disinn tipiku magħruf bħala a garofani rossi illi kien qed jiġi prodott partikolarment fil-1760s. Il-sett l-ieħor huwa sett essenzjalment tal-kafè. u għandna diversi frammenti ta' ta' tazzi tal-kafè kif ukoll xi plattini u l-istess hija produzzjoni tas-seklu tmintax, x'aktarx produzzjoni Taljana u li hemm sabiħ huwa l-mod kif huma dekorati, jiġifieri hawnhekk għandna sketer ta' tixrid ta' ta' weraq u u frawli essenzjalment li huwa motiv minnu nnifsu diġà interessanti. Dawn l-oġġetti apparti li huma sbieħ minnhom infushom, jitkellmu ħafna fuq l-istil ta' ħajja li kien hawn ġo dan il-palazz. Qabelxejn, tajjeb illi nżommu f'moħħna li għalkemm għalina llum il-ġurnata l-porċellana hija xi ħaġa komuni immens, fis-seklu tmintax dan ma kien xejn affattu, infatt kien meqjus letteralment bħala deheb abjad. Tant kienet importanti l-porċellana li għandna diversi referenzi ta' porċellana, id-deheb abjad qed tingħata b'rigali uffiċjali lil Gran Mastri, fosthom Pinto, u bil-kontra, jiġifieri għandna diversi drabi fejn l-Inkwiżitur qiegħed jirċievi rigali uffiċjali ta' porċellana mingħand il-Gran Mastri. L-Inkwiżitur dan kien parti essenzjali mill-mod ta' kif ried jippreżenta ruħu, għaliex l-Inkwiżitur ma kienx biss, kif forsi naħsbu, l-imħallef tal-qorti spiritwali, però kien ukoll id-delegat appostoliku, jiġifieri kien ir-rappreżentant, kien l-ambaxxatur tal-Papa f'Malta. U allura ried jagħmel minn kollox biex jimpressjona lin-nies li jiġu jżuruh u dan kien jagħmlu b'diversi modi, jiġifieri d-dokumenti li għandna l-inventarji storiċi jitkellmu fuq ħafna affarijiet sbieħ u lussużi ġo dal-palazz, jitkellmu fuq ħafna mara, fuq ħafna pittura sabiħa, fuq spazju mqassam tipikament bħall-palazz tal-kardinali ġewwa Ruma fl-epoka barokka, hekk kien dan rifless żgħir tal-palazzi li kien hemm Ruma. U biex jimpressjona l-mistiedna tiegħu, l-inkwiżitur kien juża Kemm ikel sofistikat, però fuq kollox kien jara li dak l-ikel kien ikun ippreżentat b'mod tajjeb f'porċellana sabiħa u lussuża kif kienet meqjusa din fis-seklu tmintax. Ta' min insemmu wkoll illi l-Inkwiżitur ġo dan il-palazz kellu kamra partikolari li tisseħħ il-Gredenza, kamra fejn fiha kien jerfa' l-opri ta' fuq il-mejda l-aktar importanti. Għandna referenzi għal due armari grandi per conservare arġenti e porcellane u hemm due armadi oħra iżgħar per mettere i cristalli. Stampa ċara aktar minn dik ma jistax ikollna, l-inkwiżitur qiegħed jippreżenta l-ikel l-aktar soffistikat f'pożati u platti mill-aktar rikki għas-seklu tmintax. Ir-riċerka wasslet ukoll li xi drabi jirnexxilna anke niskopru biċċiet minn settijiet oħra kontemporanji għal dawk li sibna aħna, li bħal pereżempju bħal dan il-platt qed jgħinna nifhmu kif kienu jidher kif kien jidher dan is-sett meta l-platti kienu għadhom sħaħ. L-idea tagħna hi li dan ikompli jsaħħaħ il-viżjoni li għandna għal dan il-palazz, il-Palazz tal-Inkwiżitur, illi nippreżentawh dejjem aktar bħala historic house, jiġifieri post fejn l-ambjenti qegħdin jerġgħu joħolqu n-narrattiva u l-użu li kien hawn meta dal-post kien jintuża mill-Inkwiżitur innifsu. Ffortunati illi għandna ħafna u ħafna informazzjoni u allura nixtiequ illi l-informazzjoni li qed ittina d-dokumenti jkunu b'xi mod jew ieħor illustrati anke bi fdalijiet bħal dawn illi qed insibu mill-palazz innifsu.